Hei vawiinah kan thlalak na tur hi hei he ti lai hi ni a scholarship reng te kawn upc mizoram biakin a ni a khi samiana te lo zar khup mai a lunglenthlak hle mai a chu an lo. Ri muk muk tawh mai a. Lut phei hle lo. He. Ti lai hi. Boi. Lo awm a. A. Pawna ne. Hei. Su thleng an lo rem a. Ti lai hi.

A ki test na te an lo nei a, hla te an lo sa chhin a, heti lai hi scholarship a reng te kawn a ni a, kan awmna veng hi saw ti lai a piah deuhah sawn presbyterian biakin te EFCI biakin te a awm a, presbyterian biakin ah se chuan thla te ka la fo tawh a, heti lai hmunah chuan. Ka vawi khat kalna an ve tho a ni a, hei ym-a thutthleng te an haw a, programme sheet te saw lamah sawn an lo sem bawk a, hetlam pangah a chhak lampang hi Sunday school hall. ni awm tak a ni a umm nawm hmel khawp mai hei tain step a awm chho a tihian tunah dar sawm pakhat leh minute sawmhnih panga a ni a dar sawm pahniha inneih inkhawm hi a tan tur a ni a ah tiang chuan hmun kan hmang mek a ni.

A thlang chiah hian BCM biakin lo awm bawk a hei a inhnaih hle mai chuan saw saw ti lai a hnung saw ka han zoom ang a aw sawn tih ang lai vel saw Huari a ni hei tlai hi BCM biakin kha a ni a. helai kha kan thlalak na tur kha ni nuam dawn hla mai mo nei tu thleng tawh a mo an la nghak mek a ni pawn lam pawh hei an khat Khuk tawh mai a, hetah ram pang Bathlar banga te pawh chuan saw an thu zel a, a chhung pawh hi khat deuh thup tawh a, hei biakin tawn tawn ah hian a lehlam nen hei thutthleng rem khat vek. Mai a eee zai tur te pawh a nih ang hei guitar te pawh an rawn keng a mo te pawh hei an rawn thleng tawh a heti lai motor chei ah khuan thla kan lak sak nge an chhuak lai vel tur hi aw.

Nang Tam lian a to u mi. Ka dam chhunga ka pasal atan Lalpa i zuamin ka nei ta che ti Lalpa leh Kohhran ho te.

Min kualin tawngtai na ka lo nei sa ta nge. Lalpa kan Pathian ropui. Inneihna pawh hei kan zo chiah mo nu leh mopa mo neitu leh mo te pawh hei an rawn chhuak a. Mawi khawp mai hei naupang ho in lo thei a a hei mo pa thian pa pawh aw hei chunga lak lai em khawp mai a a lawm nan bawm a puak a ni.

Biak in kawtah an la khat hmup mai a, hei ti lai te hi thutthleng an la rem a, engte hi laksan a ngai a, thla pawh an la la thei rih chuang lo a ni. Aw aa hei an pyb tha lai te ho an awm bawk a, aw khutilam a thlang lamah khuan thingpui an sem a.

Nuam dawn khawp mai. Pu awii ka pu hi fatu senior ania ruai hi mi exam bawr verin nge ei tawh le. Tuna ei tawh chin hi chu sang leh chang a kan chuang tawh. Ehe an thahnem hle mai a tawrh khawnaw tin ruai kan chheh anih hi. Khawnaw tak meuh meuh ani. Aw khawnaw tak meuh meuh. Vawk hi engzah nge. An talh leh aw. Vawk pali. Aw. Vawk pali lai an talh a. Ar kha en zang e pasarih nge. Aw ar pariat. Ar pariat. An talh bawk a. Sangha. Sangha kha. Aw. Kei sawm hnih nge ni. Aw aw. Sangha te nen an tia hei. Mi sang khat zanga bawr velin ruai an hreh tawh a. Hei tunah hian darli leh chanve nia. Hei, ei tur pawh an la awm zel a ni. Hmm. A kan chak hi Salvation Church biakin a ni a. Aw hei, ruai che pawh an la awm zel a ni. An tam hem hem khawp mai. Ruai che pawh hei heti lamah hian ruai te an la che a. Hmm. Eh, aw.